It-tobba li investigaw il-każ stabilew li l-mewt ta' Twani seħħ bejn is-sitta u kwart u s-sitta u nofs ta' filgħaxija. L-akkużati, Ġiġa u Leli, it-tnejn li huma qalu li dak il-ħin ma kinux id-dar. X'kienu għamlu dakinhar? Fejn kienu fil-ħin tad-delitt?
Dakinhar f'xi ssatejn eż kwart wasal Leli mix-xogħol. Malli wasal kil mbagħad imtet fuq is-sodda ta' tfal, fuq is-sodda qatt jistudja għax l-għada kellu eżami. Ma wara ftit raqat. Għalli biex inqajmu ma meta mort biex inqajmu baqa' riqet. Dejjem hekk kien jagħmilli. Imbagħad qam. Kienu qisu xi l-ħamsa x'jien qam. Għamilt ftit te u leli ħadu. Bat ħareġ. Forsi kienu xil ħamsa u kwart jew il-ħamsa u nofs xin ħareġ.
Xħin qomt kienu xil ħamsa u nofs. Jahriġ tu mort naqta xari. Għant il-parrukkir ta' triq l-ifran.
Fil-Qorti l-parrukkier ikkonferma li Leli dakinhar mar jaqta' xagħru għandu. B'danakollu l-parrukkier kien qal li Leli mar għandu qabel il-ħamsa u nofs, bejn tliet kwarti u siegħa qabel. Xhud ieħor fil-ġuri kien ir-raġel illi kien imissu jaqta' xagħru eżatt wara Leli. Dan xehed illi fil-ħin tal-ħamsa u nofs Leli kien qata' xagħru u hu poġġa minn floku. Iżda fejn qal li mar Leli wara li qata' xagħru?
X'ħeħrex man tax-xar, mort dejt ar-roti. Hemmhekk wara ftit rajt il-mara ġejja mal-bniet. Twani ma kienx ħareġ magħhom. Jien qed impaċpax ma' żewġ tiħbieb. Ftit wara reġiet il-mara bit-tfal, jien u tat-tnejn morna rħitu te. Xħin ħadna t-te morna l-ura ħdejn tar-roti. Il-mara kienet għadem, Anke l-bniet.
Aħna ħriġna ftit wara li ħareġ Leli. Kienu skorrew il-ħamsa u nofs. Jien libbist lill-bniet u ħriġna. Lil Twani għatlu biex imbagħad jilbes u jiġgil ta' amana. Ma leli tqajna ħdej tar-roti. Kien bil-flok ta' taħt. U wara ftit, għalli biex immur nġib loqmis mid-dar. Tanċ kelli għabtet nerġa' nitla'. u bagħat lit-tifla.
It-tifla marret iġġib l-qmis mid-dar għax kont ħriġ bil-flok ta' taħt biss.
Din it-tifla li marret iġġib il-qmis lil Leli hija l-istess tifla ta' ġiġa li fil-qorti xedet li rat l-omiċidju jseħħ. Fil-qorti it-tifla ikkonferma din l-istorja kollha. Ikkonfermat li hi marret lura fl-appartament biex iġġib il-qmis lil Leli. Qalet li dak il-ħin Twani kien għadu ħaj, kien għadu ħaj u kien qiegħed jaħsel l-art.
It-tifla qalet ukoll li dak il-ħin fejn Twani kien hemm ukoll il-ġuvni li nstabu l-fingerprints tiegħu imċappsin bid-demm Fuq il-washing machine. It-tifla tieħu l-qmis u toħroġ biha f'idejha.
Żewġ xiehda, żewġ tfajliet qalu li raw lit-tifla ta' Ġiġa Ġejja bil-qmis ta' Leli f'idejha wara l-ħin tas-sitta u nofs. Jiġifieri wara li d-delitt kien diġà seħħ. Iżda fil-Qorti it-tifla xehdet li din l-istorja ġrat qabel il-qtil ta' ħuha. Biex jiġi kkonfermat dan il-ħin, inġieb Malta uffiċjal għoli tal-istazzjon tal-Istat Taljan ir-Rai. X'għandu x'jaqsam ir-Rai ma' dan il-każ? Għandu x'jaqsam għax waħda minn dawn ix-xhieda qalet li rat din ix-xena tal-qmis ħdejn tar-roti ftit tal-ħin wara li semgħet is-sigla ta' programm Taljan li jixxandar fuq ir-Rai. Dan l-uffiċjal tar-Rai jinġieb Malta biex jikkonferma fil-Qorti illi dakinhar tal-qtil ta' Twani dan il-programm ta' tfal beda fil-ħin kif skedat, jiġifieri fis-sitta u nofs ta' filgħaxija. Xhud oħra, ġara ta' Ghigia Uleli, qalet li għall-ħabta tas-sitta ta' filgħaxija, ħarġet barra u qagħdet bilqiegħda. Qalet li ftit tal-ħin wara rat lil Twani fil-gallarija ħaj.
Din ix-xhud qalet ukoll li xi kwarta wara semgħet lil Twani jsejjaħ lil oħtu. L-ewwel bajta b'vuċi għolja u mbagħad b'vuċi mkaxkra u mbagħad silenzju.
Din ix-xhud qalet ukoll li kemm damet barra ma rat lil ħadd mill-familja ta' Twani dieħel jew ħiereġ fil-kerrejja.